جوائے کرنے اور پیارا جیا کمنٹ وی کر کے دسنے تہاکوں سارے کول بارش آئی ہوئی تہاڈے بھرا کول مینہ آیا ہویا کیسا لگے کیسا سکون آئے تے باقی تساں رس ہو نال نال ویڈیو سکپ نہ کریسو تھوڑا جیا ایویں بیڈ ہے تے ایویں آواز لوشن اچ ہے تے باقی ناراض نی تھیونا تے باقی انشاءاللہ تہاکوں ویڈیو دکھیسو چس آویسی۔ بس راونا تساں اج نال نال ہے زیادہ بول بھی نمی سکدا تے بخار ایویں کٹ کٹا ہوئے میں آدھاں کیا کراں کچھ بھی نمی کر سکدا دوائی شوئی میڈیسن ہسپتال روڈ ٹریفک چلان آر آر وغیرہ سب کلیئر کر کے تہاڈا بھرا دوائیاں کھا کے کھڑا تھے آ تے تھوڑا جیا اللہ پاک نے حوصلہ ڈتے بولن دا پیناڈول بھلا ہن وی کھادی کھڑاں تے اگاں بئیاں دوائیاں وی کھادی کھڑاں ٹھیک ہے سنگت تے باقی تساں بھرا کو محبتاں ڈیونی راونڑاں نال نال اے ویڈیو سکپ نی کرنی اج آلے ولاگ دے نا میں آکھدا ایویں کر ڈیو کہ میں کہ پتہ لگے کہ بھئی واقعی چار دن دی کسر تساں اج کڈھ ڈتی ہے ٹھیک ہے سنگت تے باقی آئی مس یو تھی گیا ڈھیر سارا تساں وی مس کیتا ہوسی کہ نی کیتا ہوسی لیکن میں تانوں مس کیتا کہ میں تانوں ولاگ نی ڈے سکا لیکن چلو کوئی گال نی بارش دا ولاگ سارے سین کیپریٹ ہن ولاگ دے اندر تساں انجوائے کرنے راونڑاں نال نال اے

سنگت باہر تاں میں آ گیاں وی ماشاء اللہ جیویں وی آیاں پہنچ آیاں اوکھے سوکھے تھی کے بادل ول آئے ودن باہر دی رونق کجھ پیاری جئیں اے تے سامنے امرود فوڈ چاٹ چٹ پٹی چیزاں کھاونڑیاں ہن تاں ست بسم اللہ نہیں تاں میں کینی کھاندا پیا کیوں کے میں ایہے چیزاں کھا کھا کے نا فوڈ فوڈ اے تک میں کیا ڈساں کے تباہی لہا ڈیتی انہاں میری چار پانچ ڈینہہ توں میں کجھ وی نہیں کر سگا۔

تساں ڈیدے پیو ساڈا یوٹیوب چینل پاک بلائی لائیو سرائیکی آواز سلیم کھوکھے والا تے انجوائے کیتا کرو پیارا جیاں تے سٹاپ کرے نے ذرا تے او یعنی کہ دوست احباب آ گئے تے ماشاءاللہ ولاگ کر کیتا اپنا شروع پیارا جیاں تے تساں ساڈے چینل کو جلدی تمرے سو لائک سبسکرائب فالو شیئر کرے سو بھرا تہاڈا معذور ہے محنت اپنی کریندا پے این سلسلے دے اندر اندر اللہ پاک کامیاب کرے سانو ٹھیک ہے سنگت فیس بک پیج تے ویڈیو پہنچ دی پے تو کو بھی فالو کرے سو اوندے تے بھی محبتاں ونڈے سو اکھاں بالکل نہیں کھلدیاں پے کیونکہ

گال اے سنگت ایویں سمجھو تساں جیویں سارے نصیب اللہ نے تھوڑے جے کھولے نا اے تھوڑی جے ریم جھم پے گئی سارے گاؤں وچ ماشاءاللہ پئی میں بالکل تھوڑی جے ہیں تے عوام فل مست ہو گئی چیک کرو ماشاءاللہ ماشاءاللہ تے بابا ایویں ایویں نا چند سیکنڈ پانچ سیکنڈ آئیے تے والا اس تو باہر ہو گئی ہے ڈبیاں دی تھوڑی تھوڑی لہر شہر بنا گئی ہے ماشاءاللہ تے ہن انتظار اچ ہیں ول آندی ہے کہ نہیں آندی ہائے او میرے مالکا سارے تھوڑا جا نصیب ٹھڈے کر دے بارشاں پا ونجن تے موسم ساڈا سہانا تھی ویسی خوبصورت جے تھی ویسی اذان وی آندی پئی ہے تے بارش نہیں میں بس تھوڑی جے دیر رہی ہے چند منٹاں واسطے ولا اپ ہو گئی ہے کوئی گال نہیں اللہ وارے سے انتظار کرے نے اللہ پاک ول متن ساری سن گھنے ڈیدے پے ونا کن من کن من کن من کڑیاں پئیاں نے کن من تے باقی واس وال ہن دعا کرو کہ اللہ پاک ایک دفعہ ولا مزید دے وے اور مزید چاندر درختاں کو جان پے ونجے ہر پرندیاں دے اندر گرمی کو تروڑ تھی ویسی گرمی دا لیکن تھوڑا موسم ٹھنڈا ہو ویسی ہوا تا ماشاءاللہ ٹھنڈی ٹھنڈی چلدی پئی ہے لیکن اللہ پاک تھوڑی بھائی مزید بارش کر دے دعا کرے ساڈے حق ہے

اچھا ویور جیویں کہ تن میں دسا انہاں پہلے ٹریولنگ دے نکلے ہوئے ہیں چھوٹا جہاں ٹریول ہے تے ویندے پے ہیں اپنے ٹریولنگ دی تفر طرف تساں ہن ساڈے نال نہ راونا ایک پیارا جے انجوائے کرنے پیارا جے ولاگ دیکھنے بھرا توارے دی شدید طبیعت خراب ہے دیتے پے وینا چہرہ بالکل سک کے سیاہ ہو گئی ہے تے ٹریولنگ طرف ویندے پے ہیں ٹرالے ٹرک موٹر سائیکلاں کو کراس کریندے ہوئے بھرا تواڈا شدید نساز حالت نال نال تے ایویں پہنچ کے نہ تانوں دکھیندے اگاں دا ویو وی اگاں دا ماحول وی سنگت نال اللہ بلویندا ویندے تاں میرے کول بولن دی اجازت وی کینی کیوں کہ طبیعت بڑی خراب ہے بی پی بہت ہائی لیول تے ہے تاں ایویں تساں صرف ولاگ دا نظارہ کرو ولاگ دا انجوائے کرو اور پیاریاں پیاریاں چیزاں دیکھو خوبصورت جے ماحول دیکھو انجوائمنٹ کرو تو کو امید ہے کہ سو ولاگ وی آج دا وی آئی پی لگ سی جیویں کہ ٹرالا لنگدا پہ ساڑے کراس کریں دے پہ ٹرالے نو ٹرالا آئے آئے آئے جمبو ٹرالا ہے ٹھیک ہے سنگت ایکو کیتے کر کے کراس تے باقی ہون تو کو چل کے اگا خوبصورت جے ماحول وی دیکھے سو میوزک وی سارا انجوائے کرو خوبصورتیاں وی انجوائے کرو سارے سرائیکی کلچر دا جو وی وسیب دا نظام ہے او دیکھو اور پیارا جیہا سبسکرائب وی مارو سارے یوٹیوب چینل کو کیونکہ تو کو ڈیکھن کو مل سر راندے سارے سرائیکی وسیب دیاں سرائیکی ویڈیو اور سرائیکی آواز تے نیچرل پیور محبتاں بھرے لوگ سرائیکی

اور خوبصورت جہاں ہی ویو ہے اس ویو دے نال نال ہی ٹریولنگ کریں دے پہ اور تو کو پسند آسی ٹریولنگ خوبصورت جہاں ٹریفک تے خوبصورت جہاں ماحول تے پیاریاں پیاریاں سنگتاں ٹھیک ہے سنگت تے راس اور نال نال ویڈیو سکیپ نہیں کرنی بوکے کو سنگت پیارے جے ویور تو کوئی گل دا بھی علم ہونا چاہیے کہ میرے ویوراں کوئی چیز دا علم ہے کہ نہیں علم ہے ویور ہے تو میں دسائے موٹر سائیکل دے دوران خاموشی کر کے باونا چاہیے کہ دھاڑ دھاڑ کرنا چاہیے شور پاونا چاہیے کیونکہ شور پاون نال پبلک دیکھن والی حیران تھی ویسی کہ موٹر سائیکل دے ویندے ہوئے انہاں کو خیر کیا تھی گئے لیکن مطلب اسے گل واسا خاموشی اختیار کر کے بانے ہیں اور میوزک اپنا سنوینے ہیں سرائیکی دا سرائیکی سارا ماحول کلچر کو پھباون دے نال نال سارے ولاگ کو چار چاند لگ وینے ہیں انگل دا تو کوئی علم ہے بالکل انگل دا علم کہنی دا کو لیکن تسا سارا ولاگ انجوائے کرو اور پیار بھریاں محبتاں بھریاں پیاریاں پیاریاں ویڈیو واچ کیتیاں کرو واچ کرنے دے نال نال سارے چینل کو مارے سو سبسکرائب آپ سورے جی چمنیاں چمنیاں دے اندر دھواں نکلدا ہویا چمنیاں دے اندر سلا پکدیاں ہویاں دیکھ سو سارے ولاگ دے اندر